um, yw ail adeiladu cymdeithas yn dilyn Covid-19. Mae'n cymdeithas ni wedi newid. Mae rhai o'r newidiadau yna dros dro, ond mae rhai ohonyn nhw felly yn barhaol. A dwi'n credu bod gyda ni fel eglwysi rôl arbennig uh, i ddechrau wrth drafod unigrwydd uh, i ni'n gymdeithas. Mae hynny'n ganolog i'n bywyd ni fel eglwysi ond nid pawb sydd yn rhan o'n cymdeithas ni, nag yn wir o unrhyw gymdeithas. Mae 'na rhai pethau wedi gwella, wrth gwrs, mae 'na rhai cymdogaethau wedi dod at ei gilydd yn ystod Covid, pobl wedi dod i nabod i gilydd a nabod i cymdogion am y tro cyntaf, mae hynny'n beth gwych. Ond mae 'na bobl eraill sydd yn fwy unig nag oedden nhw o'r blaen, a dwi'n credu bod gan yr eglwys wrth i gymdeithas ail agor rôl arbennig iawn i gwrdd â'r unigrwydd yna. Wedyn yn y gymdeithas ehangach, mae tlodi wedi cynnyddu dyn ni ddim yn disgwyl i'r economi ddychwelyd i fel oedd hi cyn Covid am nifer o flynyddoedd. I ni'n gwybod fod mwy o bobl yn dioddef diffyg bwyd, yn methu talu biliau, tanwydd uh, ac yn y blaen. Uh, mae yna ddiweithdra, mae hwnnw'n mynd i gynyddu achos mae yna lag rhwng argyfwng a'r cynnydd mewn diweithdra, felly dros dwi'n dair blynedd nesaf yma, mi fydd y cwmnïau sydd wedi gwneud i gorau uh, yn mynd i'r wal, yn ei chael i'n anodd, yn gorfod i swyddo pobl. A mi fydd yr effaith economaidd yna, yn rhywbeth yn ni'n gyfarwydd â hi gweithaf modd yng Nghymru dros y blynyddoedd trwy ddi'r wasgiadau o'r blaen, ac unwaith eto drwy sicr y bydd yr eglwysi yn awyddus i gamu i'r hadwy yn fanna. felly mae angen i ni ail adeiladu'n well. Uh, I ni gael cymdeithas bydd ddim yn canolbwyntio gymaint ar cyfoeth a mwy o gyfoeth a mwy o gyfoeth, ond fydd yn canolbwyntio ar sicrhau bod digon gan bawb. A wedyn y peth arall fydd yn effeithio arno ni yng Nghymru ac sydd yn ganolog i draddodiad yr Annibynwyr Cymraeg yw'r newidiadau sy'n digwydd i siwt mae Cymru'n cael ei llywodraethu. Mi oedd yr Annibynwyr Cymraeg ar flaen y gad gydag ymgyrch Senedd i Gymru nôl yn yr ugeinfed ganrif, wedi bod ar flaen y gad o ran ymateb i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ac yn i wedi ymadael erbyn hyn. A mae'n ymddangos y bydd yna gyd-berthynas newydd eto fyth rhwng gwledydd y Deyrnas Unedig. I ni wedi meddwl sawl gwaith bod ni wedi cyrraedd setliad datganoli, dydyn ni ddim, Mae yna ddeddfwriaeth newydd yn dod i rym wrth i ni ymadael â'r farchnad sengl a'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn gosod perthynas newydd rhwng yr holl wledydd a rhwng y seneddau. Dwi'n sicr y bydd yr annibynwyr Cymraeg eisiau dweud i dweud ynglyn â hynny, ynglyn â'r newidiadau yna, newidiadau alle gan ddibynnu sut maen nhw'n cael eu gweithredu, allai danseilio rhywfaint o'r datganoli ni wedi ennill dros y blynyddoedd diwethaf yma yng Nghymru, ac yn sicr fydd yn newid siâp y datganoli hwnnw. Cristnogion yng Nghymru heddiw, yym, fi'n credu bod dyletswydd arnon ni, falle yn gyntaf oll, i siarad ac i godi llais yn erbyn llawer o'r pethau 'yn ni'n clywed o'n cwmpas. Mae 'na lawer o bobl sy'n dweud pethau cas yy am bobl o genhedloedd eraill, Ni'n clywed yn gyson pobl yn sôn am am ymfudwyr a a pho- yn beio pobl eraill am unrhyw beth sy'n mynd o'i le. Mae'r diwylliant yna um, o fod yn bwydo stereoteipiau a rhagfarnau yn rhywbeth dychrynllyd iawn ac mae'n eithriadol o effeithiol gweitha'r modd. Felly mae dyletwdd arno ni i drio newid ffordd pobl o feddwl Yym, a mae hwnna'n dipyn o her ynddo'i hun. Ond mae'n bwysig bod ni yn cyfleu'r meddylfryd cresn, cresnogol ym mhopeth i ni'n wneud. Mae rhaid ni gofio, wrth gwrs, mae'r gorchymyn pwysica ar ôl caru Duw, ac wrth gwrs, mewn gwirionedd, allwch chi ddim gwahanu y ddau orchymyn yna, yw car dy gymydog fel ti dy hun. Ac mae hynny'n golygu pawb, pawb yn y byd. Nawr yn draddodiadol i ni di ceisio gweithredu i helpu pobl sydd mewn tlodi, mae rhaid i ni wneud mwy na hynny, mae rhaid i ni geisio newid y systemau sy'n cadw pobl mewn tlodi a sy'n golygu bod pobl mewn tlodi yn y lle cyntaf. Felly mae rhaid i ni geisio dangos ein bod ni wir yn cael ein cymdogion a bod ni'n meddwl am ein cyfraniad ni at y blaned. Achos wrth gwrs yng nghyswllt y newid hinsawdd, um, un o'r pethau mae rhaid i ni feddwl amdano fe yw lefel y môr yn codi. Nawr, i ni'n gwybod, os i ni'n dilyn rhai o'n gyrchoedd cymorth Cresnogol a'r wybodaeth mae nhw'n eithriadol o wych am, am ei lledeini, maen nhw'n ymgyrchu'n gyson i gynyddu ymwybyddiaeth pobl o sefyllfa a rhai o'r gwledydd eraill yn y byd, mae yna wledydd lle mae yna lifogydd yn lladd cannoedd o bobl bob blwyddyn. Y'n ni'n sôn yn y wlad hon am argyfwng pan mae pobl yn colli bywoliaeth, ac wrth gwrs mae hwnna'n drychinebus iddyn nhw ac yn colli cnydau ag ati yn y caeau. Ond mae rhaid i ni ystyried mewn gwledydd eraill bod y sefyllfa'n hollol wahanol. Mae pobl yn colli eu bywydau. Mae yna wledydd yn y byd, ac ynysoedd yn y byd, fydd yn diflannu yn llwyr. Mae rhaid i'r bobl sy'n byw ar yr ynysoedd hynny ffindio rhywle arall i fyw os yw'r newid yn yr hinsawdd yn parhau fel y mae ar hyn o bryd. Ag i ni, os i ni'n darllen um, yr wybodaeth sy'n cael ei lledaenu ar hyn o bryd, um, gan y gwyddonwyr a gan ymgyrchwyr fel pobl fel Greta Thunberg, byddwn ni'n gwybod bod ni'n cyrraedd yn agos iawn at y dibyn erbyn hyn. at beth maen nhw'n galw'r tipping point, lle does dim tro yn ôl. Byddai'n amhosibl wedyn um, oeri'r blaned yn ddigonol i atal rhai o'r effeithiau gweithaf hyn. Felly mae cyfrifoldeb ar bawb ohonom ni, nawr ni wedi sôn barod falle yn ein bywydau personol, Mae hi mewn diwylliant lle mae eisiau mwy, mwy, mwy o hyd. Um, mae'n anodd iawn cefnu ar y diwylliant hwnnw. Os yw pawb o'ch cwmpas chi yn edrych mlaen at y car diweddara, falle, a'r gegin ddiweddara, a rhyw fynd yn wyllt i siopa amser nadolig, mae'n cymryd dipyn o hyder a dipyn o ddewrder weithiau i sefyll fyny dweud na, Nid dyna sut dylen ni fod, nid dyna'r blaenoriaethau cywir. Felly, mae yna bethau ni'n gallu gweithredu arnyn nhw. Felly, fel unigolion, dysgu bodloni ar ddigon, a beth 'yn ni angen yn hytrach na beth 'yn ni eisiau, efallai. Wedyn, wrth gwrs, yn ein cynulleidfaoedd ac yn ein capeli, Mae gen i ystyriaethau eraill. Yym, er enghraifft, beth am yr adeiladau anferth yma? Sut 'yn ni'n gwresogi nhw? Ydyn ni 'di gwneud yn siŵr bod ni ddim yn gwastraffu'r adnoddau prin? Ydyn ni'n llosgi nwy a thrydan rhyfeddol i wresogi'r adeiladau? Neu ydyn ni'n edrych ar ffyrdd o fod yn fwy llesol i'r amgylchedd, defnyddio ynni adnewyddadwy. Wrth gwrs mae yng Nghymru mae'r ffermydd gwynt ag ati ag i raddau llai y ffermydd haul wedi bod yn bwnc llosg ond mewn gwirionedd allwn ni fyw yn ein crwyn ein hunain os yn ni'n dal i losgi tanwydd ffosil yn hytrach na defnyddio'r adnoddau naturiol sydd ar gael i ni ac wrth gwrs sy'n llawer llawer llai dinistriol. Cread Duw yw hwn. Cread Duw i ni wedi bod yn ei ddiflwyno. Ac felly, wrth gwrs i ni, nid yn unig ffolineb yw'n ffordd ni o fyw, ond cabledd. A mae'n bryd i ni sylweddoli hynny. A mae'r tri cham yn Sul yr Hinsawdd yn rhoi llwyfan i ni gyfrannu i'r drafodaeth gyhoeddus, i ni wneud rhywbeth ymarferol fel unigolion ac fel eglwysi, ond hefyd llwyfan y gallwn ni adeiladu arno fe i'r dyfodol, dyw'r argyfwng yma ddim yn mynd i ddod i ben yn ystod oes unrhyw un sy'n gwylio y ffordd mae wna i ofyn. Mae'n mynd i fod yn argyfwng parhaol. Ac felly mi fydd adeiladu'r llwyfan yma eleni yn rhoi cyfle i ni wneud mwy dros y blynyddoedd i ddod. Ond dwi yn gobeithio bydd pob eglwys gyda'r annibynwyr yn ymuno â Sir yr Hinsawdd ac yn cymryd y gorau o'r cyfle hwn. gwir amdani yw bod yna heriau mawr uh, yn ein hwynebu ni wrth edrych i'r dyfodol. I ni'n gwybod uh, bod ni fod yn stiwardiau da ar y greadigaeth. Mae hynny yn, yn rhan o garin cymdogion, ond yn gwirionedd i ni wneud llanast llwyr o bethau. Felly rhaid, wrth i ni edrych i'r dyfodol, mae rhaid i ni roi diw nôl yn y canol um, a throi'n ôl at weddi, Achos yn y nerth yn hunain allwn ni ddim gwneud hyn. Mae yna gafen ni'n gallu cymryd, ond os nad yn ni'n gofyn am arweiniad Duw ac yn troi ato fe mewn gweddi, fyddwn ni ddim yn ddigon cryf ar ein pennau'n hunain. Ond fel i ni'n gwybod, achos mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, Os i ni'n troi at Dduw, gallwn ni gyflawni pethau ymhell tu hwnt i unrhyw beth ni wedi gobeithio na disgwyl amdano fe. Falle byddwn ni ddim yn llwyddo ar unwaith, ond gallwn ni gymryd y camau cyntaf lawr y ffordd arall.